एकटा से मोबाइल लेलियै या से हमर बाबू एको दाम ने हमरा घरमे रहै लए दै छै ओहो एकटा मोबाइल आनलियै कतऽ लए कऽ जाइ छै हमर बाबूके आइ काल्हि शङ्खा लागै छै पूरा कि मोबाइल तोबाइल लए कऽ बुढ़वा कतऽ चलि जाइ छै नहि चलि जाइ छै से आइ काल्हि बुझै छियै खोम छो आछरी लव करैत रहै छै हमर बाबुओ ने लव करऽ लागलै आरो तोरी ले जाइ छी देखबै से कतऽ गेल छै खेत ओगरै छै कि की करै छै पानि पटबै छै आ जाइ छियै हमे अरे वाह बेटा जे हमर मोबाइल लावलकै यऽ ने बा मन गदगद छै आब तऽ हम जनकपुर वाली से लव के बात तऽ हम एकदम दिल खोलि कऽ करबै हमर बेटा थोड़ी बुझा गेलै ओ तऽ गमैत हेतै गहूँम पटबऽ गेलै यऽ ने आ गहूँम ओगरै लए से नहि तऽ हम एकदम जनकपुर वाली लए फोन लगबै छियै अरे वाह आर हेलो कनिया ये ये की कहब बेटा जे हमर मोबाइल लावलक ये डायमंड मोबाइल चोरा के लावलू यहाँ से बात करे ले ये ये अहाँके हम कम प्यार करै छी आधा कंठे लऽ से हम प्यार करै छी बुझलियै ने ये ताहि लए कऽ अहाँ सुनू ने अहाँ काल्हि कऽ एतऽ आबू की कहै छै कोसी बैरज हमरासँ भेटै लए बुझलियै अपना आरके दुनू गोरा लवके बात करबै बुझलियै ने हेतै ने आँय आब हमर बेटा छै घरमे बुझै नहि छियै घरमे बात करल नहि होइ छै ताहि खातिर हम जेना गहूँमके कनिया ये अयो ये एकटा बात छूटि गेलै ये ये एकटा किस दए दिअ ने ये की कर कोसीके पुलपर देबै आ तब किस दैत कला नहि करब मिस बाबूके देलियै हम मोबाइल तऽ हमर बाबू लव कर रहलै यौ ककरा हमर बाबूके देखलक कथी लए खोजै छै बाबू का रे अगो तो देखी ना हम एकटा मोबाइल किनलिए ना हाँ। एको दम ना घर में राखे भर दिन लैक जाए छे सांझ स्विच ऑफ करके ना आवे छे कत जाए छे नहीं जाए छे थाहे न लागे छे बारो हाँ। बाबू लव तब ने करे लागलो रे क्या न गेले जाए छे वहा चेकिंग में जा रहल छे चल त हमहु जाए छी तू जे भा हाँ, चल ले चल त चल त चलो वो तो देखे छी बुढ़वा गप करे छे चल त लुका पाछुए धरबे सार चल त

गो बाबू गो बाबू कथी ले हंसै छी तू गो रे। बाबू बुझ गेलिए गो की बुझ खोज हमर मोबाइल खोज देखल दे हे जनकपुर वाली के नंबर छै आगू में हे हमर जनकपुर वाली छै तोहर जनकपुर हे, वाली तू कथी ले फोन करै छी छै। रो सुन न बाऊ रे हां कहिन गो लबकी म्या है तो एगो आ घर में से जो कोन मैच एगो पुरान रो। की ओ गप तू नहि बुझबी हमरा आरके दू गोटाके बीचके गप छै तू कथी बुझबी बुझि कऽ धियापुता हैं जाय चाहे हम माय के कहबो तब तोरा नहि रे बा चौकी दे दो अरे तोरा बाऊ रे नहीं कहिया बाऊ रे ए, बाऊ रे, अरे, अरे रुक, रुक, तोरा हमे सुन ना हाँ। तोरा हमे हाँ। एकटा अथी गाड़ी कीन देबो मोटरसाइकिल नहीं हाँ कहिया की? मोटरसाइकिल किन देबी ना हाँ, कीन देबो। तब नहीं कहबो नहीं कहिया की बाप

हमर लवकी भौजी के देखल चाहे छी अहाँ सब हेरो हाँ। हमर लवकी भौजी के देखने छी तू न- हाँ। लव लवकी भौजी के देखने छी जनकपुर वाली के हाँ ओकरे ओकरे देखै छी हाँ तोहर बाप जे फोन करैत रहू अथी गहूम के खेत में हाँ ओकरे दे कहै छियो हाँ। ओकरा देख के अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करली तब बुझिया तू अच्छा ले कर देबो हे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अच्छा करना